ittiin nu fayyadu nu hundaa'u san inshaallah yoo rabbi jee waliif dhaamna waliif dhaamuun akkuma jenne amma durallee dubbannee turre waliif dhaamuu kun hedduu barbaachisa li'annahu yeroo hunda keessatti qalbiin ilma namaa tun shayxaanaan dagamti shayxaanni kun dalagaan isaa gaafa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa duraa rabbitti kakate Guyyaa Aadam jannata irraa baase san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti kakatee, Yoon gartee isaan jallisuu baadhe jeen Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Qaala fabi'izzatika dandaytii teetiin kakadhe jee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti dhaaddatee, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fuula dura dhaabbatee waan je'een Rabbi olaaneen la'ughwiyannahum ajma'iin kanin jallisuu taa'uufuu je'een cufa isaaniituu cufa isaaniituu kanin jallisuufuu taa'uu je'ee duuba ibliis fuula Rabbii dhaabbatee nu jallisuudhaaf kakate jechuu. Kanaaf obboleeyyan kiyya ka Islaamaa wal yayyaadachiisuun ammaa ammatti kheyrii irraa wal qaabsisuun barbaachisaa waan taheef wal yaadachiifnaa jechuu. Ibliis wayta fuula Rabbii dura dhaabbatee Rabbitti kakate. Rabbiin kakatee yoon jallisuu baadhe gabroottan kee kana yoon isaan kana

illaa man ittabacaka min alghaawiin je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aala gabroottan kiyya dandeeytii ittiin qabduu je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aala warra gartee si jala deeme si jala deeme illaa man ittabacaka min alghaawiin warra gartee hoongawaa siif awwaatee cifraa kee tahe malee gabrottan kiyya dandeeytii jallisuu itti hin qabdu jeen Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhaamsa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf dhaame Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa ilmaan aadam nun je'e inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduuhu aduwwa shayxaanni kun xilaata keessan guddaa xilaata godhadhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala beekaa firra aduwwiin teessan guddaan isa aduwwan keessan guddaan isaa shayxaana kana firraa beekaa jee rabbi subhaanahu wa ta'aala nutti lallabe Sheyxaana kana gaafa gartee Rabbi subhaanahu wa ta'aala Aadam uume ka Aadamiin itti waanyee waan Rabbi subhaanahu wa ta'aala isaa uume waan Rabbi isaaf godhe isa uumee ka malaa'ikonni hundi sujuudan sujuuduu didee waanyummaaf ani gartee nama ibiddarraa na uumte akkamittiin nama dhoqqeerraa waan hin fakk waan hin jirre tanarraa uumteef akkamittiin sujuuda je'ee tuffii Aadamiif qabu fuula Rabbii dura dhaabbatee agarsiise. Rabbiin duuba subhaanahu wa ta'aala namticha kana ajaja kiyya didde jeen. Ajaja kiyya didde duuba bahi jeen janna rahmata kiyya irraa bahi jeen Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Sababaa inni Aadamiif sujuuduu dide waanyummaa isaatiif jechu. Duuba wayta kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aala baase rahmata isaarraa. Gaafa baase Aadamiin misteeka seensise, yani dogongora seensise. Aadamiin dogongora hojjachiise. hiilaa itti baasee waan je'een Aadamiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni muka tana nyaachuurraa isin dhoorgeef akka isin mootii hin taane, akka isin mootummaa hin taane, akka isin as keessatti hin waarre kanaafi Rabbiin irraa nyaachuu isin dhoorge. nyaadhaa jeen duuba aadam wayta waan sun nyaatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tawbaa isa irratti deebi'ee duuba jannata irraa baha gara lafaa gadi bu'aa je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafasanii shayxaanni baallama rabbi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafasan aadamiif shayxaana diinummaa isaa himeef an isiniif hime jeen

Yaasin keessatti irraa dubbate xilaatummaa inni ilmaan aadamiif qabuuf dubbate Rabbiin subhaanahu wa ta'aala namtichi kun aduwwii keessan guddaa beekaa irraa of eegaa nuun jee duuba irraa fagaadhaa nuun jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala kanaaf obboleeyyan kiyya islaamaa shayxaanni kun xilaata guddaa nuti qabnu addunyaa kanarraa Inni halkanii guyyaa wanni inni xaaruuf, halkanii inna guyyaa wanni inni carraaquuf, akka gartee saahiboota heddummeeyfatuuf, liyakuunu min ashaabi sa'iir, isaa waliin akka warra ibiddaa tahaniif, jama'aa heddummeeyfatu jira jechuu. Kanaaf obboleeyyan kiyya gabroottan Rabbii shayxaanuma kana shayxaana kana haa gartee xilaatummaa isaa kana beeynee haa jalaa dinnu. Akkaataan itti shayxaana firraa tiysan maali waan jahu inshaa Allahu ta'aala darsi itti aantu keeysatti Sheyxaana akkamiin ofirraa tiysina? Akkamiin sheyxaana kana moohanna waan jedhu inshaa Allaahu ta'aalaa darsi itti aantu keessatti waliin laalla nu hordofaa inshaa Allaahu ta'aalaa obboleeyyan kiyya darsii yokaan muhaadaraa deemtu dhaggeeffatuudhaan ofii keetiif illee dhaggeeffadhu, nama biraatiifis dabarsi. Akka gartee namni ati dabarsiteen kun sababaa keetiin yoo waan kanatti dalagate, anaa fi ati illee bira kutee namtichi sun waan kana irraa faaydawe, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif illee sawaaba siif kataba. Kanaaf inshaa Allaahu ta'aalaa ammaaf as irratti dhaabna. Darsii biraatiin walitti haga deebinutti nagayaan naa turaa isiniin ja'a. Wassalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.